En otòbre de 2019, TVOC es anat au rescontre d'Arnau Camps e Paulin Curtial que faguèron un concèrt Tratsicion a la Mòba a Banhòu de Cèze. Despièch 2019, lo duò prepause de cançons a dançar Isafuga de Baletti a travèrs lo projècte Bal Camps e Curtial. E Marnau au cant e percussion e Paulin a la guitarra e i còr. Originari d'Aveiro, li dos artistas se rescontrèron subretot dins un projècte comun per les enfants, Pom Pogodom, en trio me Jean-Louis Courtial. Es après aquel experiéncia qu'Arnau e Paulin an format un duo ric a destinacion de dançaire. E avèm just enveja de far un bal tradicional ensemble perque per el coma ieu ara un biais diferent de trabalhar la musica perque avèm just sustot tu e mai de relacion amb era musica tradicionala e lo cant e tot me fa dançar lo monde cada dança cal respectar un pauc la cadança e tot e donc musicalament era Per ieu, me sembla, de la copastumi, un trabalh diferent, doncas aquò es aquesta enveja tanben qu'es nascuda a Itàlia, dire de far de musica pers dançaires. Aquò faciá un briu diger que aviá l'enveja de far un baleti, perque cada experiéncia de baleti qu'ai fach, siá tot sol, siá ambe de grupes, èra un plaser de veire lo monde dançar e puèi l'energia qu'aquò donava. E donc comme me tarrufava d'un peu un moment. Era pus l'idèia de fai un concèrt de creacions amassa e puèi li ai parlat de mon projècte de balèti. Al debut o pensava de lo far tot sol, puèi el m'a ditz oh com m'agradariá fòrça de far de balèti e de conéisser aquela energia aquí que conéissi pas e voliá descobrir aquò e donc

Doncabèn l'astre d'aver un correctatge que foguèt fach en Roergue dins las annadas dos nonantas, qu'èra l'operacion al cantó, doncabèn una matèria qu'es fòrça interessanta e fòrça importanta en Roergue. Doncabèn aquí prengut de tròces que nos semblavan dançables. Perque dins los coletages i a de causas que son fargadas per la dança e d'autras non, que bon lo temps a passat e las melodias an perdut las ritmicas e tot aquò, donc avèm fach tot un trabalh de revisitar un pauc ritmicament aquelas cançons e de ne fargar de musica a dançar. E puèi avián tanben de tròces qu'avèn jogat amb lo grupe punk Pogodom, qu'èron de causas a dançar tanben, de borrèiras e tot aquò. E vaquí de campausissiu ieu ai escrich dos tròces sul N'i a pas tant de compausiciu qu'aquò. Lo trabalh de compausiciu èra puslèu un trabalh... D'arrengaments. D'arrengaments un pauc arqueologic e de prene aquel collectatge, aquela matèria bruta e de ne far gar un tròces nòstre. A la debuta me sembla que o podiam pas dire, mas l'idèia es qu'avèm començat de veire que finalament, Partisèm d'una raissa qu'es lo cant tradicional rarament coma un correctatge, que Arnau sus totu que cantas es lo coma lo contacte ambe la tèrra e rarament aquesta musica tradicionala e es a l'entorn que se passa la creacion d'aquò, a dire qu'es a l'entorn de la bus e berèu es aquò qu'es un pauc particular per rapòrt a un bal normal perque un bal tradicional sovent es Es qu'ai amés a me a me d'instruments o de causas e aquí i a pas de sement tradicionals o belèu de California per aquí i a de la guitarra electrica me bon e donc es aquò de dire que la creacion se se se debana a l'entorn de l'arrengament de la musica en fait.

Pensi que sustot çò qu'es pla polit dins lo bal es que lo monde ven per dançar. E belèu que i a un que dançarà un pauc mens sus aquel grupe me que anirà mai amb l'autre. Vòle dire, es vertat que per contra se pòt parlar del public del bal perque francament ieu aquò o sabiáuí pas que i aviá tant de jove, tant de monde motivat per venir a dançar. Tant de partatge entre lo monde que soi pas dançar es pas grèu venes venes a dançar me ieu t'aprendrai donc es un pauc la fèsta populara no qu'a es. I a just de monde que venèu pas per dançar tanben o qu'an assistit al concèrt e qu'an trobat Quicòm de fòrça novèl tanben perque efectivament son pas de cançons coma un concèrt de ròck normal, es pas un concèrt de musica occitana o saber qué, del còp i a aquel vejaire de monde de dire es novèl perque se venes a dançar, venes a dançar e comprenes las danças e tot mai e de monde i a just aquel tipe de retorn, a Sarlat l'autre jorn per exemple joguèrem, i a pas ajut cap de dançaire. Mès lo monde èra de qué es aquesta lenga? Perqué cantatz en breton? O non sai pas de qué? Per comprene de còps lo concèpte, lo monde qu'es completament en defòra d'aquel monde occitan o de Valtral, nos fa de retorn fòrça positiu perqué es quicòm de novèl per eles.

Avèm pas besonh de transmetre energia, perque lo monde ven per dançar sus la musica, es pas un espectacle, volián dire. Donc realament lo monde ven per dançar sa dança e viure l'escambi d'energia amé nosautres per la musica. dins sa dança. E donc rarament avèm pas besonh de far un espectacle, un show, perque l'idèa es que lo monde seguesse dins son cap ambe sa musica, sa dança, ambe l'autra persona, ambe la ronda, donc i a pas aquela necessitat. E d'un autre costat dirai que ieu me sembla que pòde estar metre tant d'energia a cet atto, beròu mai que se sautas sus una scèna. Es depen completament de, es pas, es pas lo trabalh que fasèm, hein, vòl dire, se podiá trabalhar fòrça mai encara mai. Me sembla qu'aquò es pas un problèma, pòdes transmetre fòrça energia amb e sense far res, vòl dire, es una question de, no? de postura e de tot e de.
Ai a pas de besonh tant de. De far de sai pas de gestuelle per per transmetre d'energia o l'energia o ven del de l'interior e pei se transmet per la l'interpretacion de la musica donc i a pas i a pas talament besonh de bolegar coma o disieu Pauline e mai d'acòrd lo monde bolega dejà donc es pas sus scèna qu'es l'espectacle l'espectacle es dins la sala amb lo monde que dança l'espectacle visual nosautres fasèm la musica per far dançar lo monde alara E es per aquò que ieu aquela configuracion m'interessa tanben, es que nos podèm concentrar sus justament l'energia musicala que donan e pas talament a l'energia visuala perque es pas interessant lo monde quand danças, i a tot que vira tot pertot, l'espectacle es pas sul lèm punt. Uèi, es que cal plan comprendre qu'un concèrt coma o vesèm tradicionalament, pas dins lo sens musica tradicionala, mai lo concept tradicional es una persona, sovent lo cantaire, que los musicians que jògo e tot se passa pel filtre del cantaire que mai o mens parla a cada persona d'un biais coma un fil, un còmple s'aviá un fil entre lo cantaire e cada espectator, donc i a una causa fòrça individuala e aquí es vertat que tu sos un espectator coma al cinema al final, sos pas en signe de partajar Donc si as besonh de veler d'animacion sus la scèna e tot, mai dins un bal tradicional es completament diferent, l'energia passa per de causas mai complicadas e mai musicala que scenica, non? I a pas de ficèla dirècta, i a es una granda ficèla ensemble que s'entremescla e aquò.
Lo junh e d'ua se fai produire per lo labèl Sirventes, qu'Arnau e Paulin i son ja restacà per d'autri projècte musicau. Sirventes es una agéncia artistica beileja de per una cooperativa d'artistas d'expression occitana. Ame lo sosten do labèl, lo Balcans e Cortial beneficio d'una residéncia a la Lampisterie, en Auvernha, per enregistrar un album que podètz suscriure aquí sus lo site de Sirventes. Lo duò prepara tanben un vidèu per la fin de l'annada e de concèrts son prevists a partir d'abrelhèu que ven. Per seguir l'actualitat do Balcans e Cortial,